Abusuafoɔ yɛse baabi a yɛkyekyere aboa no ɛhɔ ara na yɛgyae no ae nti ɛno nti ɛna meba abɛkyerɛkyerɛ mu wɔ ha yi ara fisa ha yi ara na mekaa saa asɛm no nti ha yi ara na mekyerɛkyerɛ mu. Bɛrima no apretɛne so many years sɛ n'ani afira abusua a ɛwɔ nkyɛn maame ne abusua kakra a ɛbɛn no deɛ wɔn nim sɛ bɛrima no ani afira. nhwehwɛmu a wɔayeyɛ ne wɔn akɔ hospital ne adeɛ kyerɛ sɛ bɛrima no ani afira. Ne yere no adamfo a ɔbɛn no deɛ, bɛrima no atumi aka kyerɛ no sɛ n'ani mfiraeɛ. Adwene ɛta akyire nti a ɔde yɛ saa no, menim sɛ no deɛ ɔka kyerɛ ne yere adamfo no, ɔkyerɛkyerɛ mu kyerɛ no deɛ a, menim. Atiefoɔ ne m'adɔfo pa. Ahaa, mekyerɛkyerɛ obi biara biem. Mmere kakraa bi na mede bɛto wɔn anim sɛ mepɛ mo adwenkyerɛ, na ampa adɔfoɔ no kyerɛ wɔn adwene. Enti meyɛ sɛ meba na mebɛka asɛm no mu sɛ meka kyerɛ mo sɛnea ɛbɛsi bia mɛma mo aso ate. Ahaa, enti na ɛsɛ sɛ mebɛkyerɛkyerɛ mu kyerɛ mo. ɛyɛ pa ɔbaa ne ne kunu na wɔn tuu kwan ɛkɔ obi man so kɔbɔɔ bra nti na mmira so sɛ wɔn kɔ back to wɔn kurom na wɔn kɔ tena na wɔn to wɔn abrabɔ so wɔn wɔ dwapadeɛ no bi wɔ akwantuo no mu wɔn abɛɛ bi wɔn kurom na ɔbɛrima no pɛɛ kwan bi so sɛ ɔpɛ sɛ ɔgya ɔbaa no fi sɛ na ɔne ɔbaa no ni ba nti na ɔpɛ sɛ ɛba koro mu ni bi ɔbɛrima no ni ba ɔbaa ɔbaa no nso ni ba ɔbaabiara. Enti na ɔpɛ kwan bi so agyaa no. Enti onim agyapade a wɔayɛ no sɛ ɔbɛma ɔbaa no bi nti, ɔpɛ ateetee de ɔbaa no afam na ɔbaa no aka sɛ wagya aware. Enti ɛba saa no a, na kyerɛ sɛ ebia agyapadeɛ no ɔnnya fa dodoɔ no anaasɛ mennim sɛnea law no bɛtumi ayɛ n'afa. Na mmom n'adwene ne sɛ ɔbɛpɛ ɔkwan bi so na wateetee ɔbaa no na ɔbaa no agya awareɛ. Enti ɛno ne anifira a ɔde bɔ maa ne ho no a na obiara anim no. Mhm. Ne yere n'adamfo no pɛ na onim no. Na ne yere n'adamfo no mu deɛ nti a ne yere n'adamfo no ehuu yɛ ne sɛ ɔbarima no yɛɛ sɛ n'ani afura obiara anim no. Ɔbarima dwamanfoɔ kraman. Ah, saa na mɛka no binom. Ɔbaa no ɛni hɔ. Ɛna n'adamfo no bɛsra a ne n'adamfo no baa fie hɔ. Eti ɔbaa fie hɔ na ne yere no ni hɔ no. Na ɛyɛ sɛ ɔto ne monaa. Ae. Ɔde ɔto ne monaa. Enti ɔfɔɔsoo no na ɔne no daeɛ no, na ɔbaa no ayɛ worried na ɔkyerɛkyerɛ mu kyerɛ no nea nti a wa wa wapɛkyɛ no sɛ n'ani afira no sɛ ɛɛ ɔpɛ sɛ ɔgyaa ɔbaa no nti ɔkyerɛkyerɛ ne nsɛm nyinaa kyerɛ ɔpɛ sɛ ɔgyaa ɔbaa no na ɔno ɔkɔware na adwapadeɛ na ɔmo wɔ no ti ka ɔbaa ko a ɔne ne bɛwo no anaa na kyɛ sɛ ɔne no ahyɛ adwapadeɛ no eti wɔn ho mmaa so binom ani bebrefo. Ɔtee saa no, ɛyɛ no dɛ. N'ani agye. Ebegyaa ne yɔnko baa na ɔno mmom aba abɛhyɛ hɔ. Adwapade a wɔabrɛ apɛ so many years no, ɔno na ɔno de odidi ɛyɛ. Nti ɔno na ɔba abɛgye. Ɔno na ɔwo. Ae. Nti agya, ɔne beema no kekae na ɛhyɛɛ hɔ. Nti ɛbaa saa no, na ɔne beema no aba abɛnya secret. Nti ɛba saa na asɛm no, ɔntumi nka nkyerɛ n'adamfo baa no. Nti ɔkaa na metoo mu na wɔyɛɛ nea wɔbɛyɛ ara. Na wei na wɔatena hɔ atwɛn ara. Awareɛ no mma so. barima no ntumi nyaa ɔbaa no ɛma ɔbaa no nso ɛnsɛw nti no I think sɛ ɔbɛnyemyɛ na afei deɛ ayɛ ayɛ ano ayɛ de obi na ɛka ayɛ critical nti na ɛsɛ watwɛn ya na ware ne ma no deɛ nti wohu sɛ asɛm asɛm ba a ɔsɛ o nka nkyerɛ obiara ɔbaa no nso akɔbɔ n'adanfo foforɔ amaneɛ sɛ sei ne sei ne sei na barima no yɛ na sei ɛna ɔne ne hyehyɛ hɔ a ɔpɛ sɛ ɔmo ware nti agya ne nti ɔkaa n'ano tuu mu no ɔbaa no atwɛn awareɛ no nyɛ dɛn ma so nti wɔde ɛkeka keka ho sɛ ɛba saa no a yɛbɛkeka ɔbaa no ne bɛrima no ntɔkwa twetwetwetwe ɛna wɔn mu ara na afei deɛ ɔbaa no te no ɔbaa no sɛ aa afei na na ti ɛkɔba asɛ nyinsɛn no baa mu no na afei na ɔbaa no ate. na ɔse aa sɛ na me kunu wayɛ me ɛneɛ me ne tam no hwim ɔde kɔɔ court sɛ ɔntumi nwale bi bɛrima no abu ne kwasea aa wasan ɛde ne fa ɔhaw ne ateetee mu a ɔpɛ sɛ ɔgya ne deɛ ɔde ne bɛkɔ court ɛna ɔde ne kɔɔ court ɔde ne kɔɔ court no adeɛ a nka ɛsi ɛkyɛ mu mmienu na yɛma ɔbaa no bi no yɛde bɛyɛ seventy percent ɛma ɔbaa no fi sɛ wasan de nafa ateetee mu ɛnyɛ lɔya koraa a ɔbɛrima no faa no a ewiase deɛ wokum nipa koraa fa lɔya a yɛbɛtumi adifɛndo na wo na wokɔ no nti no kyerɛ sɛ lɔya na ɔfaeɛ no ɛna ɛgyee no kakra nyɛ saa koraa nka bɛrima no sɛ ɛyaw na ɔdɔ ɔbaa no tuu mu sɛ n'ani afira na ɔma ɔbaa no hwɛ ne frɛ ni a wohwɛ no wɔ fie wopie koraa na wodi mmirika ɛba fie ntam sɛ wobaa bɛhwɛ no ne nyinaa sɛ na ɔboa na onim sɛ ɔbaa no yɛ nipa bɔnefoɔ a obetumi agyaa no mmerɛko a n'ani afira na wɔanaa wakasa saa na woteɛ Sɛ me ho kyere me no deɛ, wokɔ. Nti ɛnneɛ ɛba saa no a, agyapadeɛ no, ɔnnya dodoɔ no a. Nso yɛgyee bɛyɛ seventy percent maa ne yere no. Ɔbaa no, ɛdan a na wɔte mu pɛ na ɛti no de maa beema no. Ɛti wo ɔbaa ni biribirefoɔ no a, wo obi, wo yɔnko paa a ɔnyɛ obi hunu, ɛho akyere no no, wo mmom na wokɔ akɔhyɛ hɔ na wa enjoy no, wo abɔ wo. Nti beema no, mmeema a wɔyɛ adufo de pɛ sɛ wo ne wo yere te. na wo feel sɛ awareɛ no wompɛ biom a ateetee a na mmarima no bebree yɛ saa nneɛma no ɔbɛdo wobɛkɔ ateetee mu na waka kyerɛ wo sɛ me deɛ me nyaa wo na deɛ mɛyɛ wo no wo anaa bɛgya ebi na papa yi yɛ ne yere yi ɛkwan ɔde ne yere ne faa so ɛna mmaa so a yɛne yɛ na yɛwoɔ nti ɔno deɛ ɔkɔ akɔwo ama no n'adwapadeɛ no ɛnyɛ adwapadeɛ no yɛnso yɛnya saa deɛ no na ɛnyɛ ɛyɛ suban a ɛnyɛ deɛ ɔyɔnko yɛ ɔbaa deɛ ɔyɔnko fa mu no saa na wo nso wobɛfa mu deɛ papa no de yɛɛ ne yere no ka wokɔɔ hɔ a awaleɛ no ase a sɛ sɛ awaleɛ no sɛ wo a w'ani awu wontumi ntena awaleɛ no because ɛkwan a wo ne bɛrima no faa so a mode wode tiriti wankasa w'adamfo no na ɛnyɛ kwan papa so nti abusuafoɔ bɛɛ yɛmpere yɛmpere yɛmpere no ɛne nipa yi a nti mo mma yɛn mma yɛn ni mmere nneɛma adwapadeɛ bebree ɔbɛrima nsa wogye adwapadeɛ nyinaa ɛdɛn na ɛdɛn paa ɛna de wowu a wonya hɔ anaa na wode wo yere ankasa a wɔaware no so many years ɛkɔ atetii mu sɛ w'ani afira ɛyɛ ɛma yɛmfa ntu yɛn ho fo na mmarima yɛmfa yɛmfa bi nso ntu yɛn ho fo mmarima sɛ wompɛ wo yere a mesrɛ wo ɛno ara ne sɛ wɔbɛpɛ kwan bi so afa so de no akɔma abusuafoɔ bɛkɔɔ ɛmfa ne mfa atetii mu mmarima no bebree yɛ saa nneɛma no ɔde wobɛkɔ mu ɔno ɔnyaa wo ɛnso ɛha wɔ ɔde wobɛkɔ mu no woa no sɛ woanyaye a wobɛwu Abusua, enti asɛm no a mebɛka anifirani nifirani na ase nkyerɛ no no, ɛyɛ ɛkwan a na ɔpɛ sɛ ɔgye n'adwapade firi ne yere nsam. Ae, na nyɛ sɛ ɔbaa no na ɛretwe mpena na ɔpɛ sɛ ɔde ne fa daabi. Ɔno ara na wabɔ ne tirim pɔ sɛ ɔ, n'adwapade a ɔne ne yere akɔyɛ no, ne yere ne nwoeɛ, enti ɔbɛ, ɔgyaa no. Na sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɔbɛgyaa no no, na ɔnyɛ adwapadeɛ no bebree no nti no, Ɔbɛma ɔbaa no akɔ atetem na ɔbaa no agyae. Nti abusuafoɔ, asɛm no ase nkyerɛ mu no, meda mo ase. Ae Ayoko ɔba, wo nsubscribe yɛ a na wa subscribe. Moma bye.